Perwerdê dest pê kir û çiqas in sê sed kes zêdetir heye mekteba mekteba yanî dibîstana Partiya Yekhetî dema ku li wê derkê bûn. Dibîstaneke yanî dirêj û mezin warîn. Elham Şehîd Stalîn rehmetî netîca hadisekê li wir çêbû. şehîd ket. Ew jî her di bira yanî her di bira di her salan de çû. Xwedê bi rehma xwe şake. Şehîd Stalîn hinek tişt gotin li ser dîrokê we dewleta Eyûbî û dewleta em bêjin a Şedadî ji ku çêbûn û Kurd û Bedirxanî û em him dîrok hinekî li gorî zanibûna xwe wanî hat em bêjin ji milet re got milet yanî teban ê wê derkê ne her kesî illa xwendiye her kesî em li bakur em bêjin yani dikanî bêjî pirtûkê kurdî li ser dîroka kurdî hema hema belkî em bêjin kesê siyasî hane herî bilind dikanibin dest kevin yan bixwînin jixwe tune bûn memnû bûn Ama Rojava va tiştanan peyda dibûn rastî. Yanî yekî ji maleke miseqef biya yan îhtîmama xwe bi siyasetê hebiya kanibû. Îco di nê vê quwetê de werqas quwet e yanî em bêjin çend kes vê tiştî zanin. Îcar piştî ew rûnişt min got Stalîn bû dora min. Got kerem ke. Teban berî wî ji min re gotibû berî min berî min re be. Ew zanê em hev nas dikin. Elmuhim min ez dixwazim tiştekî bêjim ku Kurd li Rojava hene û ji kevin de hene. Cor min rabû mîsaleke pire biçûk da nizam belkî niha kesên me guhdar dikin jî xebera xwe jê tenebin. KK Mahmud va gelekî muhim e divê divê xweşik li ser bisekiniye no çira. Eske mûsîqekî jî pêro vê xwe

Efrîn heye ew bêjin yanî dîrokeke dûr û dirêj e. Birêz Ocalan wa tişta ji bo hedefeke siyasî gotibû, ji bo çi gotibû, elmihim şaş e ku ji bo çi gotibê. Min rabû çi got? Sala hezar û neh sed û heştê û heftan de ez û cê wî xwe. Ew berpirsiyarê alîkî bû, ez ê alîkî bûm. Îcar di heştê û şeş bû. Şeş bû heft bû xweşik nêbîra mala. Elmim em ez çûme malekê di riya kê re di riya bavê Botan Mistefayê Hemed Elî dostekî me yî dost bû li min mijê rûniştî bû. Ez tê xwe yî ji berbatanê bûm. Teban comêr kedeke mezin do xwişk û birok û û du kur şehîd bi hev re rokê de li girê sêvê heger ku tê bîra we. Molo kê ye? Molo Xeziranê bîne. Em çûne wir elmuhim yek ji wê derkê nizanim xanê wan dê kirî elmam ewa tê heye. Li wê derê ez li werim em çûn em dixwazine wan wek dibê bikin dost bê kurdînî pê bidin naskirin vir da wî da. Bi sidfê Cemîl Şêxo Berazî birazê Yûsif Berazî jî me li wer kê hevdî. Ew roj me hevdî salê çûnî ne salê berê serê salê me hevdî.

Çend gund hene û merlighî jî digêne me kemerî. Bes min nizan bû ku hene yanî. Birakî wî di mihendis bû di sed tişrîn de dişexolî. Sed tişrîn erê. Sed tişrîn hîn dema ku di kolan de. Taban çîrokê ew ji min re dibêjê. Got min piştî kolan de vir da wê de got ew derketin. Te dî em bêjin wa gundana wa ewana Gîlbert çûn û hinek entîke derketin. û birê min ji min re gotî teban. Belkî soxa dengî me dibîsê yo kes konê pê gînê. Kerema xwe çikî talîqa bi sekîna ji kerema te babira şît. Ferma mamoste Mehmûd. Go hinek entîke derketin bil cimlê ji wa entîkano teban ew mihendisa dibêje ye. Mihendis ji birayê xwe re gotiye navê xwe Mihemed Hesen bû. Ez min ji bîr nekiriye. Go ji cimlê yek ji wana em bêjin bînî ewan in entîke ne yanî bînî peran zêr in kozîb in ser çi ne.

Ê zemanê Mîtonyanê em bêjin poytexta wan Weşikonî bû, em bêjin tiştekî bêlî ye. Her kes zanê serê Konî û Kurd in, kesek nikane înkar jî bike ew jî ji koka me dan e. Erê. Teban wî ji vir e va çîroka got, di wê midaxilê de ez va tiştana dibêjim me ku Kurd li Sûriyê ji kengî va hene. Em qala deh hezar û şeş sed sal berî mîradê dikine. Yanî Hezar û şesit sal berî mîladê dikine. Ez bawer im. E. Li gor vî ji min re gotî belkî rast bê. Rast bê, ne rast bê. Yani çû gihîşte kur, gihîşte di sê hezar sal. Ew yek. Di di, wê demê min di ciyekê de xwendibû ku ewel îtîfaqî di navbera Mîtaniyan û di navbera Çi bûnê mis inan. Fer'ûnê Misir de hatî çiyê kirin li ser textekî hatî nivîsandin. Min ciyekî de xwendibû. Zanî. Yanî ewwel itîfaqî wê çaxê hîn milet eceb çend kesan zanibû ku Nefertîtî Kurd e û ne Kurd e û ba gotina di hatine gotin. Min ciyekî xwendibû. Min ew jî got teb'an milet vana ecîb dimîne, şaş dimîne yanî vana wi henekan dike yê rast e. Em em em tiştek tune ne em qala dîroka sê hezar sal, du hezar sal Teban ê ê li wê derê yanî belkî deh kesan va mesela xwendibê û zanibê lê lê nîvî wan feqîran e û ne xwendin e ne kitab hene û ne jî malûmat hene. Elmim me di di hindirî wê a ewê de, di hindirî wê midaxilê de a min û a kekê Stalîn me îspat kir ku kurd li Rojava hene û ne ji bakur hatine belkî dema Şêx Seîd de yan di dema Seîd Riza de em bêjin çend malbat Sed malbat, hezar malbat, yan di qetilama sêf a hezar û neh sed û panzdan de, em bêjin hinek Ermenî, Mesîhî hatibin, bûbûn Kurd yan xwe kiribin Kurd, yan em bêjin Kurd jî bi wan re hatibin. Lê mesela me li Rojava ti girêdana xwe bi Bakur de ti neye ku di dema ew ê de hatine, di dema yanî di dema serhildanan de hatine. Kurd xwediyê vê erdî ne û ji kevin do jî hene. Me xwest vê îspat bikin. Elmim di sê rojan dirêj nekir piştî vê mihadirê me dî carekê xeber hat ku îşev we mîvanê ew ê ne, mîvanê Osman Ocalan in û tu û Stalîn. Yani çima ez û Stalin Taban di sêka din jî gotin Rifat bû, Yilmaz bû em çar pênc kes in. Rifat vê cere çîrokek Rifat ji te re bêjim. Piştê ku va partiya çêbû em ji yekê darin yekê. Piştê va partiya çêbû Rifat li ku dixebitî di nav partiya pak da li alî raniyê dixebitî. Nizam li kure eger sax e silavê me jê re hene. Me ji wê rê de jî ji wê çaxê de jî nediye. Yanî em qala sî û sê salan dikin ne? Sî û sê sal, sî û çar sal ji wê rê de ji min nedî. Kekê Rifet li wir dixebitê, Rifet rokê bi şev derengî ew û kurê malê diçine malê. Ji dê xwe re dibêje dibê yadê yadê dibê xwarineke ji me re çêke dibê hevalekî min jî min rê ye em birçîne. Taliya şevê ye. Hevalî te kî ye kurê min? Dibê pake. Ew çi dibî kurê min. Alem dî gemarê tu hevalê xwe tenê pokin dibî. dibî yadê na na dibî portî pake. Ev portî pak min nebîstî dibî. Portî dî gemarî ne tu tu hevalê xwe û portê xwe tenê wine pake. Dibî yadê dibî ev portiyek çêbî nêvî xwe portiya pake. Kî ne ev pak? Yani jilik te dî bihîstiye. Dem xirot bihîstiye. Yek hetî bihîstiye. Karkir bihîstî ye. Divê ev jî partiyeke niçêbî nêvê xwe jî partiya pak e. Yanî nabêje Partiya Azadiya Kurdistan kurdbûna xwe pak e. Zanî Divê tu tu hevalê xwe tenê pak in va alemê dîn tev gemarî partîkî gemarî yanî mesele çi? Mesele li li başûr em bêjin PKK bi navê karkiran dihat naskirin. Heya wê demê kesî nabû PKK digot karkir. Em bêjin Partiya Karkeran e, Karker in. Em bêjin Partiya Yekhetî yê, Yekhetî ne. Yan Partiya Demokratê yê, digo Demokrat. Yan digo El-Partî. E, ji kekê xwe re bêjim em çûn cem birêz rehmetî bû ew jî teban Osman Ocalan qesreke sê çar ode li jûr û sê çar ode li jîr û xedem û heşem û erê no yanî Ti ti tu dihisî tu dewlet î. Hevalekî me hebû her kes tiştan dinivîsînê hema di vê di vê mesafetê de her kes tiştan dinivîsînê. Ez bawerîm Sînan bûn û Sînanê Kobanê yê ku Kobanê bû demekê û nas dikin tevon nas dikin. Kekê me yê Sînan jî wê çaxê mesûlê temwînê ez bawerim. Ez bêjim ew yo ye eger ku neyşaşim. Min dî go go heval binivîsîne binî kasan jî binivîsîne. Te dî kase li başûr hene kasê çayî û binî kasan jî binivîsîne. Binî kasan ev ew ê çi dibêjin tebeqê binî kasan. Xwara wî lê nihêrî tebeqê binî kasan heta niha em noylonan da ew ê vedixwin. Noylonan da şûşê noylonê da çayê vedixwin. Go heval we wekira dewlet ha êdî yanî win ji ewê çûn. Go ew zemana çû. Ew zemanê ku me di şûşiyê naylonî de vedixwar êdî li vê derkê em temedin çêbû ma tu nabîniye. Li şûna haşe qantiran û hespan êdî landigroz ji me re ewê tînin tên. temwînê û xwarinê û erê notî nin tê em teme din bûn yenî em em bûne nîv dewlet e. Ala kule em çûn cem birêz ew ê birêz Osman Ocalan em pênc şeş kes in pênc kes in El muhim kî çi kiriye û kê çi nekiriye û hinekî gerek te nas bike û dixwaze mistewayî te nas bike û hir da wê da hevalê me got çi Hevalê me got vana dixwazin li eyaleta ke Serhadê heyeteke çêkin Heyetel Erkanê. Û em û Erkan em ê çi Erkan diye heta em hîn nune em bêjin me me tiştek nediye em em her du jî nune em bêjin êdinê belkî yek di dê kevin hebê. Na wele Refet jî nune bû. Şikurî hebû ji hepsê derketibû ew jî neykevin bû. Yanî vana em çi Erkan û çi virda wê de got neyşê me. Got elmim dikê we bişîne ciyakê ye. Yanî ku waçaxê te ban dikê û rû di nêw vir da wî de pêşî ji me re nabêje. Carekê di diyar sisiyan elmanî xweş kir talî got win dike her ne başûr e. Başûr? Başûr çi bikin e? Berê wir qosevo li başûr hene, em bêjin xebat li başûr heye. Wê çaxê rehmetî Hesen Haco birayê Ciwan Haco li wir bû. û çendeke dî li wir bûn. Hevalê me Şukrî Bûştenekê din bû. Bo Noştad ku her ne boşûr e, xebata me piştî ku şer bû, î hate girtin, î hate kuştin, î em bêjin çû, tiştek nemayî, em dikar in boşûr ji nûva dest bi xebatê bikin. Şehîd Stalîn rehmetî got ez narim. Herfî ye. Got ez norma boşûr. Min dişînî kur bişîne bes ez norma boşûr. Got vo qirorê portê ne tê herî ye. Got ez nor im. Ê got tê herî hepsê ye. Got ez hozir im herme hepsê û ez nor. Tarîxê re dibêjin wayî. Nefsê vî mewqifî birayê wî re çi bû Şehîd Mîtan bi Ocalan re. Belê vaya bi Osman Ocalan re dibêje no duyekê got ez dixwazim herim herme nav wek mesela me got dixwazim herme welêt. Birêz Ocalan got, got zanî wir gurin, tal vê cam eyl li vir be here li Şamê gotil ku dimînî got Şamê cama Şamê me. Got na here li Şamê kar bike. Got ez dixwazim her me werêt. Got ez te re dibêjim here li Şamê kar bike. Ti li Şamê konî kar bikî. Welê di gurin gurin got wê te bixwine zanî. Herfiyen ji te re dibêjim. Got no ez dixwazim her me welêt. Zanî. Min dît nefsê birayê xwe li Libnanê çi got ez şahid im teva. Birayê xwe yê dînê ciwan ev tişta yanî Stalîn ev tişta ji Osman Ucir re got ez narim û got ez niha hazir im her me hepsê bes ez narim nar me baş elmuhim nizam ez barim nekira hepsê lê wek dibê ciyakî wanî ew hişt yanî yanî ji ber ku qirara wî wek dibê li erdê xist yanî teban emir ez kerî nevano yanî çiqas medenî bûn û hevaltiyê vir da wî de bes gereke yanî ew nebê Yanî gotin nê refitkirin di qoyûnê eskerî de wayîn dibêjin. Elmuhim em li wê derkê teqrîben isbuekî du isbuan bûn. Di heta vir ku berî ku em herine ser cema sera keçikê heger ku heta vir tiştek heye kerem kin bêjin. Goncûna cem birêz Osman Ocalan rehmetî. Ew jî wî jî wefat kir. Ti mijar ser Rojava û Kurdê Rojava nebû yanî wexta ku te ew gotinan kir ji min bê ku ku we gotiye erê û na wê cîdarek di mabênê we de çêbe ew tişta venebû. Va yek û mamosta Armanc Emîn pirs dike Stalîn û birê Xaniş ji kîja welatî bûn? Ê pêşî na ew ya Elî Dirêj hebû rehmetî. Wek rastî ji bo min di Kurdê Rojava de wekî serokekî bû. Ew li Serhadê şehîd ket. Wê çaxê ev ya hatibû. Ez tê digihim ku birêz Osman Ocalan jê re gotibû rehmetî em bêjin. Here binê re ka kî kanê em bêjin nêv hezar û du sed kes de hinekan derxîne bişîne başûr. Ew jî hatibû digeriya ji xwe re li perwerdeyê guhdar dikir ka kî em bêjin xibreta xwe heye, kî çi heye, kî çi tenê. Wayî îxtiyar kiribû, ekîd nav ji wî re rakirin. Piştî wê di sê caran ji dem birêz bi rehmetî Osman Ocalan rûniştin heta ku em bêjin ka ew tekîd bike rast e ne rast e. Ev Ew nîqaşa ve newe bû bes ekîd heger jê re gotibê negotibê ez wê nizam rastî. Lê gotina me me di nêv çar pênc sed kes da kiriya me me di zî negotiyanê. Mamosta rehmet Stalîn hîn sax e go sax e bîne gotiye em jê re dixwazin. Stalîn nina Stalîn em nemiştera got.

Kurê xwe yî dînê noyî bê zirrikî bû we çaxa partiya tecemeh çêbû darçîn. Kurê xwe yî biçûk piştê her di bira şehîd ketin ew ya jî hat teban nizabû ez barim şehîd jî ketine belkî ew ya jî hat ciyab niha sax e. Du xwişkê xwe jî tilfîzonê roja ku me TV vebû ixbarê erebî didan yek ya tişixurî ez barim yekê jî ixbarê erebî didan. Maleke ku tu kanî bêjî tev hevdi. çawa bêjim tev hev şoreşger bûn tev hev xebatkar bûn weha tev dêk û bavkê tev dêk û bavkê erê ew nivîsandinê ku hate nivîsandin kitaba birêz ocalan da ti belbelake mezin nêv gerîla da çê kir Xwedê eştera vê bêjim ê hane ê hane ku xibreta xwe heye yan xwendî yan qebûl nakirin Lê ke bibe mewduek, ke bibe mewduek ke em bêjin bawer nakim kes ki anibê wanî li hember derkevê yan bêje tu ne rastibêjî. Yanî ez û te em bêjin hesab bike em du heval in ne? Em du şoreşger in yan du şervan in. Ez û te nêv hev de em bêjin ne rast e. Em karin bêjin. Bes ke di mewqifekî resmî de tu bêjî ez bawer nakim kesî gotibe. Nemiştera got tenê Tu dixwazî îspatatan bînî, îspatatan bînî ku va tişta em kurd li vir hene yîn, em ne kurdê dihunî û pêrin ye. Danê. Yanî nebû nîqaş, ew gotina, ew pirsa nê. Piştê, piştê em çûn, piştê wê rastî em pir di perwerdê de nemon. Nemîştara got, em em di sê riyan bûn û em çûn. Deka pê me re êdî kirin mewdueke nîqaş, lê bû mewdueke çawa? Partiyê dînê ê ku em bêjin dixwastin yanî ne li gorî dilê wan bû. Partiyan tevda rexne dikirin. Yanî dûra me bihîst, pişta me bihîst ew yek. Siyasiyan jî ev pir rexne dikirin. Ne min jî got yanî qet min texmîn nakir ku birêz Ocalan gotineke wanî heta gotineke tektîkî bê yan ji bo Sûriyê razî bike yan ji bo ku yan em bêjin hinek caran tedî merî tiştekî dibêje ji zimanekî tercime zimanekî dibe em bêjin gotin tê guhertin yanî birêz ocalan ji ne însanekî wer xwest nezan bû ku nizane em bêjin eşîra beraziyan em bêjin ji serê kanî de heye heta adiyê em anê ne Belê. Yên tenê eşîreke tenê ye. Îcar her kes zanê ku Kurd li vê derkê, Kurd li vê derkê ji kevin dane. Dev jê ber de Kurdê Eyûbiyan û Kurdê Hema û Kurdê Dûma û Kurdê Zebedanê û nizam tarîx nexwendibê. Bes yanî Kurd li Rojava yan konin bêjin yanî bingehek in û îspatê xwe çi ne? Îspatê xwe jî em bêjin yanî Di wê demê de îspat hebûn. De ka camêr nexwendibê yan xibreta xwe tinebê yan ji sebebeke siyasî gotibê êdî ew ew ji milet re dimînê. Ne, ne. Ne karê me. Elmim axa me got, me îspat kir ku heta di sedê tişrînê de dikolandin, di wir de entîke derketine, wa entîkana entîkê ê mîtaniyan bûne. Nizanim çend kesan belkî niha zanin nizanin pê ketin pê neketin teman dewletê veşartin ekîd. Belê. Ew yek. Mamosta Mehmûd te gotina kir tema te got hîna ka dixwast vegerin û ewna kom kirin û çito kirin. Ewna vegeriyan lê axsa ewna birine dereke din. Lilesef lilesef min got çi bû ew sedmak bû ji bo Kurdê me Rojava bi taybet. Wana li vir hiştin wekî hepseke vekirî bû yanî. hepseke vekirî çawa yani em bêjin qampek bû kes nikabû derketal pêşiya wan em bêjin wekî heres danî bûn û di nêv hevda tedrîb dest pê kirin û şto merî tevî şoreşê dibê û welatparêzî vir da wê da erê na ji bo ku wana ji niva îade tehîl bikin Erê. Teban piştê ku birêz Osman Ocalan ev qerara derket qerarek ji Ocalan hat got vaya elmim pir pir rexneyî wî kir yanî ta ji ber ku caran çê nebiye. Tevî wê jî hinek em bêjin ji hepsê rivyon çûn, hinek em bêjin piştê derketin hatin malê. Sedmak bû. Yanî wa şerê başûr bi taybet piştê ku Kurdê Rojava çûn ji ê bakur re jî ekîd wanî bû. Bes bi hukmî ez nas dikim, ez zanim kî çû, kî vegeriya û kî hat û kî nehat. Sedmoke nedihate xwe nedihate daqurtandin wek Kurdê me dibêjin. Yanî li ser mehda siyaseta Kurdê Rojava gelekî giran bû. Belkî li ser Bakur tesîreke mezin bi qasî Kurdê Rojava nekiribê. Yanî gerek em tiştekî dî wanî bêjin. Kurdê Rojava him bi siyasetê meşxûl bûn, di di him her yekî, her yekî em bêjin ji malê nebe jî birda wê de yanî hezkirinek em bêjin ji Berzanî kol re yan em bêjin ji şoreşa Berzanî re di dilê wan de hebû yanî. Îcar vaya bû ti vayel alîkî jî deyne. Mesela ku du partiyê Kurd em hatine ji bo Kurdistanê şer bikin, em şerê hev bikin. Pir giran bû. Teban em nexwest yanî gelek tevî ku malûmatê min em bêjin ji ji tarîxa zêrîn a eleqetê demokratê û pkk hene heta tarîxa zîvîn. Anî. Ez pir pêk hetim yani em bêjin kengî eleqetê wan pir xweş bûn, kengî îtîfaqê hatin çêkirin, kengî kengî gihîşte heddê miqateê îdî ku silavêl hev nedin. Sebebe pir in. Ez naxwazim têkevma we tefasîlan rastî. Yani eger ku pirseke xusûsî li ser ciyekî bêli nebê, ji ber ez çima vê dibêjim pirtokê wan ez tev dixûnim ê wana ku em bêjin wê demê rêber bûne di heştî û şûn de û eleqet hebûne nivîsandine mixwandine ez karim bêjim yanî îtîlaa kemil ser vê heye heger tu pirse we xwast li ser vê tune bin em ez ji vê derbas bim Em ji vir derbas bin, te got dûm em çûn mijara keçikê. Te got tiştekê Em çûne tend em em wê bêjin. em heta bigêne wir heta em bigêne wir wê wê çi tişt derkeve. Elmuhim rojekê min dî rehmetî Sakîne Cansî sot ku eh, ka were kincê xwe deyne û cilê me derê xwe kew her. Û ew e kotî ye, mokîno kotî dikete bihir. Te re got. E. Wela ez çûm mokînê siwir bûm, ez çûm em hatin em gihondin ciyekî pişto jî xortekî ji Silêmanî ez rakirim wanî hatim. Ew jî teban dostê me bû yanî. Ez wanî hatim gihandim miqerê

Derbas bûm vir dawî de elen çi hê û çi tune vir dawî de him em li wir man. Rokê we ecêb em li wir man. O Got mîvan em têne xwe hazir bike mîvan em têne tê pê re herî. Ku de herim? Tiştek negote man. Mîvan em bi têne gotî bi wan re herî. Eno mîvanê xwe hat û nan xwarin vir da wê de, berî ku ew rê kevin û hate cem min ez di mal xurfekê me ew no jî li ciyekî dinê ne yên bi hev re rûniştin ku got xwe hazir bike ji te re vat hene ku tu zanî û tu bi vî camêrî re di di makîne ne di landigroz in pênc şeş peyaya tê de ne. Kî bû eceb nifûsek da min. Wîsî bû, wîsîyekî me yî ji hevê hebû, Kenan ji Heleb bû, nizim sax e ney sax e, heger dibîsê gelek silav. Ez ji Sûriyê çûme Libnanê, wî ji min re hewiya çêkir a Bihara nod û yek ez biwarim. E, a, cara dawî ez çûm. Bihara nod û yek. Wî ji min re ew çêkir. E, hewîya cebhe çêkir. Te dî wê çaxê ê Sûriyê bi navê cebhe digeriya. Û ez ji Erbîlê ji dê me Dihokê ye, hewîya bi da min bi navê şexsekî, hewîyê li cem min e, a ser sefha min jî heye. E, Wêsî Hesên Qilawuz navê wî. Wêsî Hesên Qilawuz.

Lafotî, Emir Dûrê Sî, yanî teqrîben wanî ye, di sê here sepîranê gişkî miselih in. Makîna ke dîne li pê wî ew jî miselih in, li tu landigroz in. Li xatir ji wan xwest got vaş te serokê eşîrê ye, got tu vî re darî. Tu darî mentîqa wan. Ahla ser. Halim çend tişt mişte dinê ji gotin. Olam sor bûn em derketin çend ciyon em bêje em sekinandin comêr gova hevalê mêw mîvanê mêw em çûn deng nekirin. Navê xwe Xalit bû kurê Elî Goran bû serokê eşîra Goranan.

Dawiya nû du didiyan da di medxelê Dihokê de hate kuştin. Teban wê çaxê demokrat îttiham kirin ji ber eleqatê xwe wê çaxê bi Ocalan re hebû. Zanî. Û bo camêro jî ez darim me lê bi eşîra wan e ka dû re em çi bikin. Ez çûm. Ez çûm şikeke xwe re bêjim rokê didiyon et nêrim ez ku de dorim mokînok pêş min de dorê yek bi min re dorê ew ya bi min re ya mokînok pê min tê çi meselê bo ya. Yanî wo tiştekî em em ji xebata dizî û o motoran û o mokînan bi dizî û şaran re em bi hîmayetin û vir de wê de ne her êvarê em darine gundekî. Her gundek ji me re berxekî şer jê dike û ezet û îkram û camêrê wî gundî ê miseleh gîtên. Elmuhim isbuekî du isbuan em wanî nêva gundan geriyan gundê wî ne. Em çûn gihiştine heta hidûdê Sedam, Alê Şêxan, em hatin gihiştine hidûdê Eqrê, çend gund in. Elmuhim rojekê got tu zanî goçî got ez dixwazim got vana tev çar sid zilam teve sîlehê peyê min in. Teban em diaxifin ser vir de û ser wê de û erê no şikekê xwe re bêjim min got baş e yanî gelek dostê me nêv de çêbûn û vir de wê de erê no berî em wê em her ne me sera keçikê em got ez xwazim her me ew ê ez xwazim her me cem birêz û Osman Ocalan ka teqrîrekê ya zîke ji min re Belkî soxe ku niha ger sox bê yan kesî wanî sox bê dengê min dibîsê. Teqîr ra çi yazî kim? Got teqîrê ki me ti gerek ti hatî em bêjin te îstîtla kir, me te li nav milet gerandî û me te li nav eşîrê gerandî û te her cî jî em bêjin dîko çiqas pêşmergê me hene. Ez gereke vana maaş dixwazin, vana zarê wan hene, mala wan heye, virda wê de. Ez fikirî min dî ney tê ney tê camêr keke xalit ne wekî wekî em difikirine. Em dixwazine dostan çêkin bi me re alîkarî bikin, alîkariya me bikin. Ew no difikirine wekî partiyê ku li başûr heyî, wê demê tedî hikmat bûn, wê çi bikin û wê eger ti ewekê rakî wek dibê teqrîrekê rakî tu bêjî vî camêrî çar sed peya yê xwe heye gerek meaşî çar sed peya Osman Ocalan bidê wî. Yanî hedefê wî hedefeke ku erê em bûne dostê PKK'ê ne. Bes gerek PKK'ê me xwedî kê, alîkariyê me bikê. Em herin bibin nêzîkî demokratî ve demokrat pera bidê mê. Em herine cem yekhetî ve yekhetî bidê mê. Bes em çûne em bûne dostê PYK gerek PYK bide me. Ala kullin em got baş e baş e elbim min nenivîsan devam. Min nenivîsan piştî em bêjin nizam me hek bû dim zêdetir bû got wela got demokrat bi te hesiyayê ye û gund bi gund li pê te digerin. Min fehm kir ku mesele ne demokrat Mehesiya ye û hedefa vê meseleyê gişkî ku tu çawa konibî teqîrekê rakî ewna jî xwe bibînin û belkî heqê wan e jî yanî ji ber ku mecbûr e hinek pêşmerge bê gerek hinek peran pê da. Lê li cem cimata me li cem pkk va tişta tune tu zanî pkk Fitrû zikêş xelkê distînê. Wê konibê çor sid pêşmerge aile xwe dîtî. Xûr li Kobanî heke û polê dikine kê li vê vekê zanafî. Li Kobanî polê dikine û emil tewî dikine. Beyne me herrê em bêjin bi bi mehê nikonê pênce şêst hezar dolar ancaq bidê wana heta ku wan mala xwe dîkê yanî. çar sed pêşmerge û aîleyê wan û şêx û eşîr û erê nav mesref û Ala kullin. Camêr ji min re got, min fehm kir teban, zavokî wî hebû, min got min ka bigîne Dihokê. Berî em warine Dihokê. Em rokê li cematekê rûniştîne. Em rokê li cematekê rûniştîne, min dî pêşmergakî, teban ew jî hatibûn şer ha. Wê çaxê mecbûrî hatibûn şer. Bi yekhetiyê re hatibûne şer. Roja dawî ye, roja dawî a şer e. Em vegirî wene wir. Roca dawî a şer e. Teban ew pêşmerga dibêje. Li ser navê wî pêşmergî dibêjim. Saxe ku dengî min bîsê yan dû re bibîsê kanê ji min re bişînê. Bêje wanît min got ya min negot. Şikekê xwe re bêjim em cemaatê rûniştine belkî pênce peyah hene gişkî ê mezin in pêşmergê kevin in û erê nan e. Bes ew nizanin ku ez wî şerî li wir bûm. û ez bi tehdîd li wê mentîqeyê bûm, yanî li wî girî em li hember hev bûn. Ew nizane. Ku roja dawî teban em xwedî malê bûn, ji ber bînî ku ji ku ji alî Kobanê de alî hidûd zat sifir e, tev alî Tirka bû, Tirk dihatin. Û ji alî başûr de jî bînî ku te herî heta Kaşî Bêrkel Teve hev bûbûn dîsa Tirk bûn û di bava bûn erê nabûn. Yanî em bêjin alî qulbe da. Û alî şerqî ji xwe av bû. Em li nêzîkî avê bûn. Yanî qampa me a dawî bûn. Ji berekî de dihatin. Teban pêşê me jî girtî bûn. Dorê me gê girtî bû. Li her derê şer çêdibû. Bes dextên mezin ji pêşê de dihatin. Yanî ji alîkî de dabine ber xwe sebê komeciyekî kir. Ê me jî bi îtîbar qampa me niçêbû a tewî dawî bû. û va cemata jî ê yekhetî bûn ji ber yekhetî panzdeh hezar pêşmerge bû li gor texmînê ku digotin yanî îhsaîyat li ser hidûd giştî tevve sî û pênc hezarî tirkan. Di va panzdeh hezarî de em bêjin ê yekhetî jî hebûn her ciyakî û ê demokratê jî hebûn lê tevî hev nabûn. Yanî her kesî cebheyê xwe digirt. Di vê nuqtê de ew xorta bi yekhetî re bûye, ew va axa yan bavê wî û pêşmergeyê wî dibêje ye. Teban em ê dawî ne, ne mimkin e em cî xwe berdin. Ji ber tev têne cemê, ji xwe roja dawî em bêjin quwet gişkî hate ceme û cem me re derbas bûn. Bes em xwedî malê ne, yanî nabê ku em cî xwe berdin. Nizam xemgîn li vir e ne li vir e. Ez bawer im ez û wî yek di diyê dînê bûn em ê dawî bûn ji mentîqa me ku me cihê xwe berda. Ê herî dawî yanî grûba me. Ala kullin dibê çi berî ku em dike her ne Ez min got gerek e grûbek derkevê ji bo ku vana hinekî paşta bidê ji bo ku em di sirt re derkevin hev in. Rêya berî ku em êdî axir cihê xwe biterkînin. Grûbeke fîdayî gerek e. Teban em li jor in şebab bihiştin. Grûbeke ku wê herê mumkin e ve negerê. Kî serokê van e? Keçikekî got ez dar. Keçikeke Êzidî ye û niha jî ji ji her pênc kesê hane herî mezin yek jî ew e. Em hîn nekirine nuqta xwe ya esasî pêşî. Erê ji her pênc kesan ji bo pênc şeş kesê li jor ê hane herî kevin ne herî kevin ê hane herî mezin ew ya ye. Ji Sozdar avist û em bêjin der dikevê belkî ser televîzyonê û guhdar dike. Wayê grûbek derxist, em bêjin teqrîben nizanim panzdeh bîst kes bûn û ez dar im. Yanî wek fîdayî ku herê wana pêş da ke va girana ji dest wan bigirê û quwet em bêjin bi serbestî ku anîbê di wêrkê re derkevê. Elekulane û keç koç û xort jî pê re bûn. Îca wî pêşmergî digot. Ez gotina pêşmerge dibêjim, axa nabêjime teban. Got em tev li serê girin û em teqrîben sed sed û pêncek kes in. Em li wê derkê ne. Got hew carekê me dît di nav me de ne keçikek e û ban dike û ewan çetkê me va henaran çetkê me. Zanî?

Min ser çi got? Te got em bêjin keçikan çi dikir û çi nakir we. Keçika çi moral dida we? Eh, yani yeke yeke VOV wê çaxê nehatibû teba nêkevin bû ew jî yani em bes mesuleke biçûk bû. Salek acebû bû nebûbû ez bawerim. Lê kiribûne mesula em bêjin mecmuakê. Îcar keçikeke wanî ku dema ku tu dibînî ew ya dibêjî ez fîda îdarim Yani ê fîdayî ne muşterek û êhanê ku darê emelî fîdayî êhanê ku darin ve nagerin. Wekî Filistîniyan tu wê meselê zanî. Yani û hem de ixtiyarî herê û bêje îl gel min tê werin. û û şahidê wê kî ye wek şahidê wê şahidê wê ew pêşmergê ku em çûne mala wî teban ew nizane ez li wir bûm yani bes min dîye fîdayî ji Tonî kekê Mehmûd fîdayî tema

Em bêjin ew ê tedbêjî ew ê intîharî ne em bêjin binê ku vayê vayê cemaatê yanzdeh dikir virda wê da bes ê fîdaî darê ihtimalê vegerê sedî em bêjin yanî xwe dikê fîda de vegeriya vegeriya venegeriya venegeriya bes darê cîhana tenge ku kes nikanê her yekê em bêjin bes xwe fîda dikê yanî ji bo ku tiştekî xelas kê yan tiştekî bikê. Lê gelek hebûn em bêjin vedgeriyon wê fîdo heta yê Filistînan çende ku nas dikim em bêjin ê emelî fîdoyî kirî pişto birîndor bûn esîr dan hatine guhêrtin ewna digo çi digo quwet fîdaî ye zanî hebûn nê Filistînan de jî em bêjin mecmuatê wan hebûn ê diçûn li hindir emeliyatê xas dikirin Bes ê vayê intîharî ew tiştekî din e na ew intîharî ê şexaban tenê ye. Fîdayî xeyrî intîharî ye. Ebeden. Teşbîh hev di nabin yani. Ala kullin. Ma qas got çi? Eger keçikek vî karî bikê yan li wer qasirû em bêjin di vî şerî de bê grûbekê de yan em bêjin rêberî grûbekê bikê. Teban tu baya bikî nekî em bêjin him moraleke mezin e him jî tu dibînî ku Wayê bi ew dike yanî wek dibê bi qinata xwe û bi dilê xwe darê yanî ne tiştekî ferd e ne ne şert e ku ew ya herê. Bes ew ya dariya. Teban ê jî kevintir jî hene, ê jî zanatir hene, ê jî kanatir hene. Lê dema ku ew ixtiyar dike teban min berê ji te re di cara berê de jî got Yanî hinek hebûn diqheriyan ku eger li ciyekî diman. Di filma Ewe de jî heye van lexta bi taybet di filma Brîtan de wa çaxa ku sewir dikirin gelek caran vaya îade kirin û sewir kirin. Yanî ji bo ku vê fikrê bigînin. Em bêjin li ser navê Brîtan weke çika ku ew dikir temsîl dikir bîrîvan. Em bêjin tu dibêjê çi? Dibêjê ez hatime Ez nehatime li vê derkê di noqteyê de rûnimiyan, ez hatime em bêjin xwarinê çêkim û nizam di karê cevhiyê xelfî de bim. Ez hatime wekî her kesî ez jî wacibê xwe rabim her me xetê pêşî. Ez ne kêmî kesekî me. Bi tiştekî ne kêmî we me. Ê teb'an vana em bêjin di alî moral de tu bikî nekî tesîrekê mezin dikin yanî. Îcar li ser min mumkin e bi şeklekî bikê bes li ser însanekî dînê mumkin e bi şeklekî dîtir bike yani ne wekî me bike her insanek em bêjin li gorî mistewayê xwe yani lê bi şekil am quweteke manewî ye yani ne ne hindike ji xeyrî wek şervan quweteke manewî ye û quweteke yanî nabêjim te icbarî dikê lê te tê vedidê ku tu konibî em bêjin bîtir bîtir pêş de herî bes ev qosan Saz xweş Mamosta Mahmûd Spos sata te xweş Zengîn kirin Spos em sibo em rojeke dînê em ji dihokê dest pê bikin ji bîr meke

Ez vê dawî de bêjim. Di di wekî em bêjin çîrok de gelek nav, gelek şexs, gelek însan îcar kesê ku guhdar dikin mumkin e hinek jiyan pir ji wan re ne muhim e. Çi ji wan re muhim e? Tiştê siyasî yan ê eskerî ji wan re muhim e. Hinekan mumkin e tiştê edebî ji wan re muhim bê. Hinekan mumkin e tenê çîrok ji wan re muhim bê. Hinekan navê hinek şexs wê çaxê sax bûn, mirî bûn ew ji wan re muhim e.

Şev baş, saeta wî xweş. Em bira wanî derkevin ez ewan vekim em reke adê ez ji ber ku ez nikanim qutbûnê sebî qutbûnê bes qut kewe bike ji ber diktor ez nikanim dirêj bikim Erê erê di deqe bes ne pênc deqe nebîtir vê reşîd em naxizim gotin gîl cem hevkevê Dibe. Konê dûra bigirê û vekê yani. Konê qot konê